I've received positive feedback and positive comments mavideos angu andakabva kuita but i'm not so sure if youare still going to be happy about me if you're still going to be sending those positive comments after watching this video ndoda kukudenha ndoda kukuprovoka ndoda kuita senge ndinokuyeuchidza kuitira kuti after waona vhidhiyo ino I'm not sure kuti uchasara uchindifarira here or uchaclicka subscribe button because ndoda kumbokudena sometimes unofanira kuremindwa kuitira kuti umuvhe kubva pauri kana muchitenda mubhaibheri vanaisraeri vakatozomboita pavakaudzwa namwari kuti magarisa pagomo rino hakusiriko kwamuri kufanira kuenda magarisa pagomo rino and today ihave actually brought some notes just in case i forget some of those points that i want to say to you today hama dzangu

ndakatanga kushamisika ndichiona hembe dzakachipa maybe 5 or 10 times cheaper than zvadzanga dziri kuzimbabwe ndikabva ndatotorwa moyo ndikati ndakuita zvehembe ndakanga ndakutenga hembe every sunday would go kuchechi nehembe nyuwani ndaitotimika shuwa kuti sunday makuseni taigara mutown ka taingobuda makuseni paya paya vanhu vachivhura mashopu vanohodhesa get a new set of clothes kubva kutsoka kusvika kumusoro tatenga hembe nyuwani taita sevanhu mombe dzabva kusina uswa im telling you pane nguva dzandakamboita two weeks every day eating out tichienda kunana doregos tichienda kunana kfc tichitaura kuti hakuno kuzvinhu zvakachipa slowly unotanga kudyaira upenyu hwekwauri kutorwa mwoyo nekwauri mota taidziona you'll tell me you are in the uk wakasvika kuuk uchitaura kuti ndoda c200 ndoda rava 4 ndoda motikari yakadai so is ive watched from one of my, my sisters on youtube aitaura kuti akaida aida rava 4 akasvika akaona motikari yakanaka and guess what vanokuita kunge yakachipa wakuitora nechikwereti you start paying nechikwereti uri kubhadhara nechikwereti mane interest aripo you are not driving your own car this uri kuti ndine motikari vanhu vari kuona uine motikari but that car is not yours and the other thing chatinge tichiitira zvinhu izvi tichangosvika mudiaspora number one kuzviconvinza kuti i made the right decision number two to convince those who are at home kuti life is going on instead of living we start performing

after five years ndopava kuzonzwa ane mota iri kupi iri kunyika kwevamwe vanhu kwauri kugara where you don't even feel a sense of belonging where you still feel kuti ame foreigner kune racism kune chii kune zvinenge zvichiitika zvaunenge uchidhila nazvo every day wasuwa vana kune isolation kune loneliness uri kudhila nazvo is there peace in the diaspora now andichitaura ndifunga ndikati you know diaspora life ilife yecredit not as sweet as it looks zvanoitaura zvemarent the, the house you rent is not yours the car you drive still belongs to the bank mafoni chaiwo chaiwo foni yaunenge unayo ndiri pacontract handine iphone 15 16 pro whatever the latest iphone isiri yako iri pachikwereti you need three years to pay up that let me tell you kuzimbabwe if you see a person driving a car imota yake if you see a person having an iphone 16 pro imotikari yake kuzimbabwe ukana munhu avaka imba thats not a loan thats not a mortgage thats his, that's his or he house imba yake ndezvake zvekuti hakuna anoziva achiti matadza kubhadhara e, eh, mainstallments enyu taakutora chinhu tinoripira kubank no no no no so the sadest part is you spend years in the diaspora trying to act happy trying to portray a life yekuti zvinhu zviri kufamba yet uri kunyura each and every day muzvikwereti in debt vamwe mani macredit card ka im coming to zimbabwe for holiday uchiuya kuzimbabwe wakapfeka majezi emanchester united eh, maoriginal nearsenal eliverpool wakapfeka mameno zvimwe zvii zviya zvekuratidza kuti ah, kwatiri uku kwedu kune majaketi edu takanyatsochena you are coming to zimbabwe on credit pachava neinterest chada kubhadharwa chikwereti cho chada kubhadharwa flyer tapedza twix newe tichifara newe nekunakirwa newe tichitochiva kuti toda kuzokurosa tiuyo but lets ve be honest be honest with yourself are you happy are you happy right now tikati tascratcha credit card tabvisa zvezvikwereti unosara uine chii chinonzi chako what is it that you can say this is my own and uh, imagine kuchinja kwaunoita mashifts you do madouble shifts vamwe izvezvi baba naamai mumba amai vasvika makuseni anaya vachibva kushift baba vari kutobudawo vachidzokera kubasa manheru muri kupesana pamwe zvichida pawiki munoonana ka one or patwo weeks ndo pamunoonana ka one

and it's so sad that some of us or some of you guys in the diaspora paunosvika kumusha vanhu vanotobvisa vana muroom yevana kunzi baba namai vakabva kudiaspora vakabva kusouth africa e, saka chimboya murare wokuseri kwemasofa vana setambo dzemaspika because yo wasvika wakutoinconvenienca vanhu let me tell you guys it's high time we wake up and know kuti things are changing in the diaspora and know kuti takaenda kunova maslaves takaenda ah, some zvevamwe zviri kufamba unoona kuti ah, zviri kufamba zviri kuita but tarire mone machanges ari kuitika zvemakee zvatakataura nezuro zvakatovharwa uchaona kuti kana usina rimwe degree rine svinu chairo chairo degree svinu chairo chairo rine musoro manje manje unenge wa irrelevant unenge wakutonzwa pressure yacho so this is a wake up call yandiri ngoti kurudzirana kuti let's do something guys let's do something starting from our communal, um, communal, communal land dzimba dzedu dzatakapiwa nana sabhuku ngandikutaurire unoziva kuti muno musouth africa 3500 yatinobhadhara 4500 pana patobhadhara ma 4.5 ka rent 4500 rent thats 250 dollars zvidhina zvingani mabhegi mangani esimende andinogona kumisa ndiri kumusha zvidhina zvingani tikutaura zve 2000 pounds vamwe wenyu munorenda dzimba dzema 900 pounds 2000 ameno mapounds pamwedzi that is equivalent to a ball that is equivalent to a solar panel 5 kv yaunogona kuseta up and still live that life yaunoda kurarama uri koko worit usati wauya tanga kuisa gumbo racho kuzimbabwe 1 tanga kuorder starlink kana urora zvewifi uri koko tofanira order tocheka pamap kuti inowanika iroko kumusha kwenyu ndotenda kuti ichitori available kana isipo wongoendawo kapa waiting list ipo paya paya woodha starling yako wochitanga kuseva uchikata makosti kusatenga hembe dzausingadi kupfeka unoita walk in closet yekuimpressa vanhu painstagram walk in closet yekungopa pressure kune vanhu vari kuzimbabwe yekuti vanhu vaone kunge zviri kukufambira but unoshanda two mashifts unoda hembe unopfeka uniform kubasa unodzipfekera kupi unodzipfeka uchitorwa maphotos unoita three hours dzekuchinja hembe uchitorwa photo neiyi nekavideo neiyi nekavideo nei woposta its not time to impress other people its time to come to reality that the happiness that you want inoitwa newe mufaro waunoda unoumbwa newe mhuri yako inogadzirwa ramangwana neranhasi rakanaka newe so 100 dollars yaichai 100 dollars iya yatinoti kuenda it out tikumboenda kumadrinks kumachews 100 us dollars is enough to start a tuck shop kuruzevhe rwumusha kuorder zvinhu ne100 dollars starting point and having something that you call your own shungo dzangu ndedzekuti murume wese akanditeerera tizovawo nemombe 5 gore rinouya nenguva ino tizoone mbudzi mbiri nhatu patinosvika muna july kungoone chinonzi changu the sad part is when youare gone wafa washaika you pakuitwa macontribution probably unenge usitorina neinsurance policy wakutanga kuti eh, ngapaitwe mudeme mudeme utumirwe bhodhi yako izouya nendege kwakuuya yo remains dzichisweswa pai aiwek nemafuneral company anazororo pumulanayo edoves unoenda pane hozi neimwe imba yehuswa iripo but the person was slaying on social media the person was portraying a life yekuti zvinhu zviri kumufambira achiri kudiaspora guys its a wake up call tiri kuramba tichipinda muzvikwereti after zvikwereti izvezvi since i started doing these videos ihave been receiving maphotos ematanga emombe uh, matanga ehuku munhu ari kuvaka some people are building zviri kufamba zviri kufambira vamwe usapresharaizwe kana umwe ari kuvaka 10 rooms iwe uchikwanisa kuvaka one room start there kana umwe achinokwanisa unotenga imba kustand kugrange whatever kumalocation malow density iwewe tangira kuruzevha kwabushu kwako ikoko kwamurehwa ikoko kune lendi rakawanda enda ikoko unogara I'm going to be doing a video with my wife. I'll be dropping that video tomorrow where we are going to be discussing about seven things zvatinofungidzira kuti unofanira kudecide nekukurukura nemudzimai wako nepartner yako before moving because zvinokosha kazhinji that move haidi kunge rikanaitwa like i said in my previous videos you prepare you plan anditika you pray about it before you go that preparation iyoyo yekumboisa gumbo uku mhuri chiri kunoko inoda kuitwa so that haungoerekana wangoinda

uh, macresh ehuku yekunotenga project yenguruve yekunotanga kuhodha nekugadzira matishu whatever it is ngaive mumindset iyoyo tichiziva kuti kumusha ndo kuchada kuendwa so many of you have uh, been abroad for 10 15 years what do, have you, what do you have to show for it that's the, what i was writing here what do you have to show for the 10 years that you've been in, in, in the diaspora more importantly what have your children gained what have your children gained do they know your village do they speak shona or ndebele will they bury you here or at home you have built a life that doesn't belong to you and one day this system will retire you and throw you out with nothing but regret handiende kuzimbabwe nekuti vana vangu vanotaura chirungu vanozowana kupi chikoro chinotaurwa chirungu vanozodi endai munochitaura mumba menyu muchiramba muchichitaura mumba menyu muchivaendesa kuchikoro chiripo uchishanda kuti vaendese chikoro chinodiwa chaunofunga kuti ndomalevels vanoda kuti vana vako vadzidza so the solution that i'm sending to you i'm saying start now i'm not saying quit and come home tomorrow but start investing kumusha buy a stand if you can't buy a stand go and kwasabhu kunoti munda wedu weuya wakamira sei uri papi build a simple house one room two rooms start a potry project thats the beginning kune mazai tinomada kumadya everyday kune nyama yehuku toda kuidya everyday unogona kutozopedzisira wakungoitawo zvekuti unoita tunhiyo twaunotengesera vamwe vamwe vachita maprojects plant a garden tanga kurima maveg tanga kurima maonions macarrots plant a garden plant a garden unongoda mvura nemaseeds inda umbonochera kuchigojo kuchibhorani kana kuti chera mugodhi plant that garden open a taxshop for your sister for your mother chimbovhura kataxshop kaunoisa mazepi nemajigisi pamboita something uchipa nementality yekuita business musoro mako so you need to do something that says i'm coming home to stay not just to visit that's what you need to do now do something that, that speaks that, that says i'm coming home to stay and not to visit and while do it while, and, and, and, and do it while you still have energy not when you are skisty and have and forgotten ndoitita zvimwe zviri kunyora because video ino ndati inofanira kukufungisa inofanira kukubhowa inofanira kuti unyatsofunga kuti saka

slaying online won't feed you in retirement slaying nekutaura chirungu mafamily groups they won't, that won't feed you paretirement its time you prepare and plan your retirement uchanoita retirement yako uri kupi uinani uchiitei pamba pani kumusha kwani you left zimbabwe to suffer abroad but now its time to wake up start planning your return not just with your feet but with your investments your future is kumusha ina handisati ndaenda ka ndiri munzira wani gumbo ndoririko ndine zvandiri kutoita ipapa ndiri kutotengesa huku kana muchitoda huku ndibate munotondibata ndiri kutengesa mabroira ari kubuda friday ine mabroira mamwe andiri kutengesa tiri kutovesa rimwe gumbo kumusha tiri kutotanga kutoita zvinhu but i want us to walk through this journey together tichidenhana tichibhohwana tichiita setinotukana but tichiita kuti hasha idzodzo dzibuditse zviri matiri zvinonyatsoziva kuti kumusha ndokune marutsu edu kumusha ndokune legacy yatinogona kusiyira vana vedu the lot of people who are doing it you can also do it

may 10000 subscribers before the end of may let's do so zita rangu godwin chirume hande tinovaka kumusha kwedu god bless you